Ki tōku whakaaro, me tino whakaaro tātou ki wā tātou tamariki, wā tātou mokopuna. Ko rātou kē ngā mea e noho ana, ā, e titiro mai ana ki a tātou, ka āhangia rātou. Mehemea kore tātou e werongia, ka pēhea wā tātou tamariki. Ko wai ko te tiaki wā tātou tamariki? Ko rātou ngā mea nui rawa atu ki tōku whakaaro. Whakaarohia te pou tuawhā. Ko te tau, uh, ko te pou tuawhā, te whai oranga. Ki tōku whakaaro, ngā tāngata nā rātou i whakarite te paura, i whakaaro nui ki ngā mea i pā atu ki a rātou. Nā ko te Spanish flu tēnā. Ko Pou te rau, um, te rau, uh, tahi rau tau te pāngia mai o tēnā urutā. Ko tātou tēnei e noho nei, ko pā mai tēnei āhotanga, te pau tua whā e kora nei kia tiaki pai wa tātou tamariki. Ko tēnei te wā, whakamahia ngā mahi I akohia e tātou i roto ngā mahi o te, te, te, te tohu whakapakari. Te kona te, uh, te kete te kau ko te whakawhanaunga. Me huri tātou ki te whakawhanaunga atu ki wa tātou whānau, ki te āwhina i a rātou e ruarua nei ngā whakaaro. Ko tae tātou ki tēnei wā ki te āta whakaaro ki wa tātou tamariki. Eha te mea, i whakarerea mai te kaupapa nei mai ngā tangata i roto tēnā āhua te Spanish flu. Ko tātou tēnei, te mate urutā nei, ko tai ki a tātou, eha te mea ka whakarerea e tātou. ki ua tātou tamariki. Mehemea e kaha ana tātou, e whakapono ana tātou ki te pau tuawhā, ka whakaaro nui tātou ki ua tātou tamariki, ngā mokopuna. Tā rātou oranga kei roto o ā tātou ringaringa. Ko rātou ngā mea nui rawa atu. Me tino whakawhananga atu tātou. Ngā kaimahi. Ki wa tātou whānau, ki te ārahi, ki te āwhina. Kia puta mai Ngā kōrero tūturu mai Te Korowai. Ko te aroha, ko te āwhina, ko te tiaki pai wa tātou tamariki. Ngā mahi o te whāriki, ēna mea katoa, he painga mō tātou ake, me ō tātou tamariki. Kia kaha nei tātou ki te āwhina, kia huri tātou ki tēnā āhua he painga mō tātou, kia werongia tātou, kia pai ai tātou, tō tātou tiaki wa tātou tamariki.
Tēnā koe whaea pīna, ka aroha ki wērā kōrero noa nā i te te mokemoke me kī, te mokemoke ki o tātou nei mokopuna, me kī ki tō tātou nei reo, me ōna tikana anō hoki. arā atu, kei te, kei te, kei te pēhea nā, nā kōhana reo te taitokerau, e, kei te tuwhera, kei te, kei te kati, kei te kapi, kei te aha rānei, pēhea ana te rāhua mō wā tātou nei mokopuna kia hoki atu ki te kōhana reo?
Kei konā nō ngā kōhanga uh, kaitaia, whangaroa, hokianga, kati ana i roto ngā mahi o te te urutā nei. Ka aroha atu ki a rātou. Ko tae mātou ki te wā, ko kore mātou mōhio ka haere ki te taone, ka tūtaki tangata, ko kore mātou mōhio me pēhea mātou. Kore hoki koe ko te mōhio mehemea ko wai ngā tāngata ko pā mai ki tēna mate. Ngā mea i kaitaia, ngā kōnga katoa e kati ana. e kati ana. Ā, kei konā anō ngā tāngata e tiaki ana ā, i runga ngā huarahi, kore nei ko te tuku tangata atu kia tae atu ko ia rātou. Ā, mai te hauora ki ngā tāngata o Kaitaia kia haere rātou, ā, kia werongia, um, ki te uh, kia tesngia ena āhuatanga. I mua, i pai, oa, kāore i pai, engari i mātakitaki mātou uh, ngā pōka whakaata, ngā kōrero um, mai te pōka whakaata, e pā ana ki Tāmaki. Ka noho mātou konei ka aroha atu ki a Tāmaki. He mea tino oho nei ka pā mai ki a mātou konei. Oho nei, uh, nā ko mātou tēnā ko e kake haere ana, Ko ngā tamariki e noho kāinga ana, he rerekē, he rerekē tēnei ao, he tino rerekē mō rātou. Ka noho kāinga kē, pera i a Tāmaki. Ko tāku ki, ki a tātou katoa, titiro ki tau ake rohe, ka pā mai tēnei āhua ki te katoa. Ko tātou tamariki. Tiaki pai wa tātou tamariki.
E, e tika ana tā e, e te whai, i nana hiki te auru nei nā i te pau ka whakaata kua tai atu anō a tēnei mm. āhua tana ki te hāpua. A, kua anō kei te e, e, e huri haere ana tēnei nānara i wā tātou nei kāinga, wā tātou nei papa kāinga. Engari i te wiki nei hoki, i tae atu tētahi tira, mai, mai i te uru o Tāmaki, me kī ko te whānau o Waipareira tērā ki te tuku i ēnei ēnei wero ki ngā whānau, ngā rongoā, ārai a Mate Urutae. Pēhea ana tērā, he aha o whakaaro mō tērā kaupapa kua haere atu nei a Whānau Ora a Waipareira mā ki te tautoko, ki te āwhina i a koutou o Te Tai Tokerau? Tōku whaka, waimārie mātou. Waimārie mātou, te haere mai rātou Konei ki te āwhina i te Tai Tokerau. Ko Keteke mātua ko Ngenge haere ngā tāngata o te hauora. Ia rā, ia rā, ia rā e mahi ana rātou tēnā mahi te wero tāngata konei. Ā, ka waimarie, ka haere mai, ka puta mai a Wai Pereira ki konei ki te āwhina i a mātou. Ka hui mātou, ngā kōhanga reo, ngā takawaenga, ka hui mātou, ka kōrero atu ahau ki a rātou, kia hoki atu, whakapā atu ki wā rātou purapura, pātai atu pēnā kei kona te tangata, E hī hena ki te haere ke werongea. Whakamahia nga nga nga waka. Haere tiki nga tikihia nga nga tangata. Tikia ratou mauria ke werongea. Whak tautokohia te ropu a Wai Pereira e haere mai nei ki te āwhina i a mātou. Tautokohia, tikinga ko tātou whānau, mauria, kia werongia. Ko tērā te, e hoki ana au ki te, te mai o te whakapakari, ki te whakawhanaunga atu, kia rātou, uh, kia wae atu ki ngā tangata o ngā hauora i roto o rātou awaawa, ngā rātou taone, Haere. Pena, i taea te haere mai tetahi roopu ki a matou te Tai Tokerau, he koorero nui teena, he mahi nui teena ki a matou. Haere, mahia te mahi.
He rawe ki te kite. He rawe ki te kite nei.
Rawe nei. Rawe, me taku, me, me taku kura hoki a uh, Tahuri, mihi atu ki a koe. Ki te rata nei, ki a Dr. Lily. Me mihi hau ki a ia. I whakawātea ia ki te kōrero e rua ngā wā, i kōrero te, te rā tuatahi ki ngā kaiako katoa o te taitokerau. Te wiki muri mai, ka kōrero Doctor Lilly ki ngā ngā kaimahi katoa, ngā kaiāwhina, me ngā whānau. Kona rātou e whakaroko, e whakarongo ana ki a Doctor Lilly. Ka mīharo te nuinga ki a ia, ki a Doctor Lilly, And kona, ka tini nga whakaaro o tahi a nga kaimahi ka haere ka werongia. Me mihi ki a Doctor Lilly, te maha o nga tangata i peke atu ki runga nga nga hui Zooey nei, ki te whakarongo ki te ki a Doctor Lilly. E tino mihi ahau ki a ia. A ahau hoki e, e, e, e whae pēnei te mea he, e mōhio tonu ana ko a tātai nei a tākuta Māori e poke ana mm. a ina tono a te iwi. A, a e koina pea tētahi o nā kaupapa nui nei ka kite tonu au i a Hone Harawira mā, a, a Pae Hilda mā, a, a, a Tamiiti mā, koinei nā, nā, nā tohu nā, nā, nā toa, nā tama toa mō te, mō te tohe. Engari i runa i tēnei kaupapa, kua, kua whakakotahi mai a rātou katoa ki te, ki te tiaki pea i te haumaru, i te orana tonu tana, i te whai orana o nāi tātou i te iwi Māori. Nō reira, e, ti, e whakaaro pērā nā koe, kei te kōrero koe mō Waiparere, kei te kōrero koe mō Tākuta Lily, mā te Māori anō, a oh. te Māori e kōrero. Ai rā.
Me mihi anō hau kia, kia, kia hone, kia hone harawira. Ko tēnei te mea te, te pono, te kaha o te whakawhanaungatanga. E whakamahi ana e hone. Ka mihi atu hau ki aia. Ka hore ia i whakaro noiho mōna ake. E whakaaro ana ia mō te nuinga o Te Tai Tokerau, Te Aupōuri, Te Rarawa, arā atu katoa. Mana mahi rangatira e haere nei ki te āwhina ngā tāngata kua pā nei ki tēnei mate urutā. me mihi atu ki a ia. Ko tēnei te āhuatanga o te whakawhanaungatanga, i tēnei wā ko pā nei tēnei mate ki a tātou katoa. Ko tēnā ko te āhuatanga o te Māori kaha nei, ki te whakapono nei, ko ngā mokopuna nei, ko ngā iwi a pōpō. Pena kore tatou ko te tiaki i nga tamariki nei, ko wai ko te mau nga ahotanga o te Maori.
Ka pai, ka pai. Tēnā rawa atu koe, whae pīna. A kine pea ka nui ēnei kōrero ki a tāua uh, i, tēnei, i tēnei rā. Hoi anō ka whakaaro anō ki tō tupuna whaea ki a Tāpika Hēnari mō tōna rirona atu i tēnei āhuatanga mōrearea i ngā tau 1918. Nō reira, e hokina mahara tonu ki a rātou, otirā ki tō tātou nei kuia ā, ki a Manny Piti, ā, Hynes, ā, ka mokemoke tonu te, te, te ngākau ā, ki a ia, otirā rātou katoa e wariro atu nei i tēnei wā. Nō reira, me kaha tonu tātou, me kaha tonu tātou te kaupapa o te kōhana reo, nā, nā kaimahi, nā whānau, ā, ki, te, ki te aki tonu i tēnei kaupapa. He tika tēnā, he tika. Ka mihi atu ki a Peti. Ka mihi atu ki a rātou ko ngaro nei i waenganui i a tātou. A Peti tēnā, a, a Peti Hynes. Wahine whakapono ki te kaupapa nei. Kaha nei, ngākau nui ki te kaupapa nei. Ko tērā te mea mokemoke e tahuri, te maha o ngā tāngata ko ngaro i a tātou, ngā tāngata i pau kaha ki te kaupapa nei. Ngākau nui nei ki te kaupapa. Nā ko Peti tēnā, ko Gay tēnā, ko te kaumātua rā i Kahununu, Ko te wahine a Rōpata, a rātou mā, i pau kaha nei ki te kaupapa, i whakapono nei ki te kaupapa nei. Te kaupapa nei he kaupapa ātaahua. He kaupapa tino nui rawa atu. Ai, ka hoki ngā mahara kia, kia peti. I pau kaha ki te homai ngā kora katoa ki a mātou i te Tai Tokerau nei. Ka rongo te mokemoke e Tahuri. Ko ngaro tēnā, ko ngaro te reo i waenganui i a, i a mātou. Ko ngaro anō tēnā, ko te kaupapa tēnā. Ka tino aroha atu ki ngā tāngata ko Huri Tuara ki a tātou.
Engari anō whaipina me ahua kimi pea tātou i tētahi āhuatanga hei whakaharikoa e kī mai, āe, koina te mea pai he whakawhanaungatana, kei noho noa iho tātou i raro i tēnei kapua pōuri, I tōna wā, me whitikina anō tātou e nā hīhī o Tamanui te rā, a hoe nō tēnei kaupapa āe he whakamahara ki a rātou, whaka, a, whakanui anō i a rātou, enari mā runa anō pea i te, a, i te pukumahi, a, mā runa anō pea i te, te titiro anō ki tō tātou nei kaupapa, ā, me ō tātou nei tamariki mokopuna i te mea, ā, kene pea ko nā, ko nā pākeke, ko nā mā, ko nā mātua Kiwi nei, ko nā, ko nā kaimahi, ko nā whānau Kiwi nei e, e whakapōrearea nei, ā, i ō rātou nei whakaaro, engari, i te mutunga mai, ka noho ana tātou katoa ki runga i te whāriki kotahi, A ko te mātāmua o ērā, ko te aroha o tētahi ki tētahi, ko te whaka, whakatipu a tātou nei tamariki i roto anō i te wairua o tō tātou nei ao Māori, te kākano i rua mai, e kaha nei koe ki te poipoi.
Te ātāhua tēnei kaupapa. Tino ātāhua te ātua, te ātāhuatanga ko ngā mokopuna, ngā mea ka whiwhi rātou. Ngā mea ka, ka tupu ake i roto i tēnei ao. E mōhena tātou ki te ao, e mōhena au, mārama ana au ki te ao i mua, i noho i roto i te ao Pākehā. Nā te koha nei, e whakahoki mai, whakahoki mai te āhua noho ā-Māori nei. Ko te ngākau tēnā, ko te whakapono tēnā. Whakapono ki wa tātou tamariki. Mm.
Wa he nui e nei aki aki ai, mena ka tae koe te inoi atu ki a koe ki a kōrero o Pākehā, kāre koe i whakaae mai. Hoi anō, ko te mea whakamutina pea ki a e hara mō nā kaimahi anahe, mō nā whānau anahe o te Taitokerau, enari mō nā mō nā whānau, mō te huna katoa, e ranirua tonu ana, mēnā me werohia, he aha o kōrero akiaki ki a rātou i te mea, koinei te wā, koinei te wā pea me tū kotahi tātou. Oi.
Tiaki tō tātou sa i nei. Koina tētahi. Pēhea te encourage haere i a rātou kia Kia haramai, haramai tātou.
Whakaena hau ki tēnā, and I totally agree with that. Kei e roto wa tātou ake ringa ringa, te oranga mō wa tātou tamariki. Um, one of the things I keep saying is the korowai, there are magic words there, i roto te ao Māori. The magic words are ki te whakapono, ki te aroha, ki te manaaki, ki te atawhai, ki tiaki. Those are all magic words that's been left to us by our parents, grandparents, great grandparents.

Tēnā rawa atu koe Whaibina, me tō whakaae mai ki tēnei tono āku. Koe nō te whānau, anei, if you haven't seen it before. Koinei te korowai a te kōhanga reo, nē? Kei roto i ia kōhanga reo he pukapuka pēnei. Ai. Kei roto he wāhana mō te whānau, a te whāriki hoki, kei roto katoa nā whakaaro a wā tātou tīpuna, i tukuna mai hei ārahi i a tātou. Nē, ko te whai orana tēnei. Nō reira, haere ki tō kōhanga reo, pātaihia, pai ahua, praihia te, te puehu, mai rungu i aia, ka, ka, ka pānui. Nō reira, whae bina, e kore rawa nā mihi e mutu ki a koe. Me te mea noi waimari e katoa, a, a hau mātou katoa, te huna whakarono ki ēnei kororo āu, a, hei whaka, whakahihiko i wā tātou nei hinengaro i te mea ko āhua, ko āhua kapua pouri tātou, ko āhua Covid katoa wā tātou nei whakaaro, whakaarohia e wā tātou tamariki, whakaarohia tō tātou rea, wā tātou nei tikanga. Nō reira, ā muri nei, ne, kua haere koe kia, kia tirohia anō koe, Mēnā kei te, kei te pai tō, tō warrant of fitness, kei te haere koe te tiki tō warrant of fitness mō tō tinana pia. Me anō haere rina i nā manaaki e, e mihi aroha ana ki a koe, otirā ki nā whānau katoa uh, o te Tai Tokerau. Ka tai te wā, uh, ka tūtaki a uh, kanohi, a uh, tinana, ka whenau tēnei wā ko te mea pai. Ka noho kāina tonu tātou, ka noho haumaru, kia whai oranga anō a tēnā, a tē, a tōna wā, ā, ki tō tātou nei kaupapa. Nō reira, e te, e te whaea, e tō tātou nei pau o te kaupapa o te kōhanga reo whaipena, tēnā rawa atu koe ngā mihi. Tēnā koe, um, tāhuri. Ngā mihi nui rawa atu ki a koe. Ka pai.